Pelegiň üstünde ganly pyçak bolduňyz naýy. Bak ertir. Sen bolmasaň senem jan diyip göbelerdi oňa. Oňoýly. Görýäňmi? Äý, gepe düşünýän adam bar, senem başga sadap. Oňarýaň, päkmiş. Ow, şuň galyp parasatly adama eden bolmasyn nädip görýäň? Ondan nämä garaşjak soň? Oňarýaň, oňarýaň. Seň ýeriňe bolsam, menem ýedi aý jygyrdym.
Dost sözüni senden eşitdim. Işşalaha nesip edip toý edäýsem, hökman seni toýa çagyraýyn. Bolýanna bammakka men-ä ýöredim. Ow. Wagtym ýok. Aý neme ol?
Anyň çaý paýamy içmediňmi sen? Aý indiki gezek wagtym ýok. Ha şeýlemi.
Dur onda. Men seni ugradaýyn.
Ýa-da bambakga näme etdiň-aý? Hü. Hü. Ey, şapbe! Näme bolýa?
Gel bärik.
Ey, borjuň nähede, inim? Ey, seniň gara ýok mojagoda. Ýöne gara kürtäp dursuň, gutaraňokmy? Ey, öňde birem günüm üçin günümiň bäregini urärin diýipdir.

Ýa-da goňşyň dul aýallygyny unutdyňmy? Ýa o hakda oba ýaramaz gürrüň ýaýratmak niýetiň barmy? Eger beýle bolsa, ilki biz bilen iş salyşmaly borsuň. Sowugyňy duýdurmadyň diýme. Altyna jinnik ýatyr, depirini ýetäýse, baryňyzyň!

Mundan gelip çykdy abanmakka. Aý, nirden çyksa-da, menden çenä batypdyr. Bu ýaňky uzyn pişdiň işi bolmaly-la aýt. Beh. Äý, ýygnanyşymyzy bezeň diýipmi? Aý, diýse diýip geçsin aý. Agzy boş gutmy? Ýygnanyşsak öz öýümizde ýygnanyşýarys. Hakyky. Bu Altyn gözel bilen biziň işimiz ýok. A holaý ne işimiz ýok?
Geplemeý, hene, ýaňky boş işini menden öňki. Gepleme! Dursana-aý, banmakdan.
Ne gepleýäň-aý sen?

Pawel gürrüňini edip otur.
Ho-ho-ho!
Gaharman diýen Pawel näle ol? Hä? Gaharman oňa ganyp bolmajak serwetiň alamaty. Gyz-gelinlerem bar-a. Sähel ýoldan tarhyrlap duran Gaharmana deňäýmeseň, başga nämä deňejek-ä? Hakyky?
Hany onda şeýle bolsa, menem bir diňle.

Heleý! Çadyryny aýdyp gördi! He, molla Ybammakga!
Näme? Näme? Betenden beterini tapýaňyz. Äý, düzüň! Çykyň-aý keňlem öýden! Äý, sen düşdüň oňa, Ybammakga! Äý, muňa öňe-de şapby! Gelniň ýüpek ýaly saçlaryny diňe Mekgejewiniň gulpagyna deňäpdi. Mekgejewiniň gulpagynyň müň derdi-dermany bolşy ýaly. Gelinem ulanç-ulanç uzyn-uzyn saçlaryny boýnuna orap, sypap, bagryna basyp, Höý, ýazgylay! Diýen ýazgylay bilen oh gelnine-de alyp barýan hop kal diýen bammakka. Ana!
Alaý, näme boldy? Ikiňizikem düşnükli.

Men içine häki neme käkil ot satyla çajagaz demläp berin. Taňry ýalkasyn goňşy men gyssanýan işlije geldim.
Şeýlemi dasyl.
Gowy. He, bärräk çyk.